Azul fell-awen, merḥba yes-wen ar tedwilt-agi-inu, tadwilt n Sissi. Ass-agi wwiɣ-awen-d tamacahut. Macahu, ṭlemcahu, ad tt-yeḍfer Rebbi amzun d asaru. Yella yiwen n urgaz iruḥ ar lexla Yeṭṭef-d afrux, iwwi-t-id, mi d-iwweḍ s axxam, yenna-as i tmeṭṭut-is, Ḥader akka ad yeffeɣ ufrux-agi, ad ak-t-irwel. Yeffeɣ. Mi yeffeɣ, tɛedda tmeṭṭut-nni tenna-as i teqrurt-nni i yelli-s, tenna-as, Efk-iyi-d a yemma afrux-agi, ad lɛibeɣ ciṭ yid-s. Teddem-it-id. Akken kan tettiddem-it, yesrafeg-as i teqcict-nni seg yifassen-is, yerwel. Armi d-yewweḍ urgaz-nni, yenna-as, A tameṭṭut, anda-t ufrux-nni i ṭṭfeɣ? Yenna-as ihi, Fkiɣ-t i teqcict-agi, tleɛɛeb yis, yerwel. Dɣa izɛef mačči d kra, yenna-yas Safid ur tuɣeḍ ara awal-iw, nniɣ-am jmeɛ-it, s yis ara d-tṣeggdeḍ wiyaḍ kemmini truḥeḍ tefkiḍ tagellimt yesrefg-as yerwel. Yenna-yas ihi wellah ma tɛiwdeḍ-as-d seg uxxam-agi am kemm am yelli-m. Iɛedda, yewwi-tent, lmeɣreb ad d-iɣelli, yewwi-tent s amada yebra-yasent din, yenna-yas ruḥemt akk teččen lewḥuc. Yuɣal-d s axxam. armi diɣ temɣen-d lewḥuc fell-as d taqcict-nni mi meẓẓiyet, tugi-as ar ttejra teqqim din, ma d yemma-s-nni yečča-tt akk. Ččan-tt zzin-as akk lewḥuc, ay tikkelt tucct yiwet tuccent tewweḍ s aɛebbuḍ-is ad tt-tesges, armi d-yujjaq ṣṣebyan, ṣṣebyan yella deg uɛebbuḍ n yemma-s, yujjaq-d, tɛedda tewcct-nni twexxer, ur teččit ara. Ihi, armi yugi wass, lewḥuc-nni ruḥen akk dayen, taqcict-nni terfed ṣṣebyan-nni, txuyes, teddem-it kan, truḥ. Truḥ, tga-yak-it s axxam. Tqelbes akk acu ara yečč, amek ara s-texdem, tesɛeggec-it, meqqerit akken i meqqerit di sin i k-idsen. Armi tewweḍ d tameṭṭut, netta d argaz, meqqerit. Tenna-yas ad s-zewǧeɣ ad s-geɣ axxam. Tɛedda tezweǧ-as, tewwi-yas-d tameṭṭut, tefreḥ. Tikkelt tameṭṭut-nni mi d-tewweḍ, ur s-tehwi ara talwest-nni-ines. Tenna-yas, tenna-yas ay argaz weltma-k akk yid-i iyi-tehwa ara. Ur ttɛici ara yid-neɣ. Yenna-yas urgaz-nni i tameṭṭut amek ara s-xedmeɣ weltma i yi-d-irebban. n tmeḥnakk-nni akken i d-nesɛi dda ddunit ass-agi ad aɣ-tfarqeḍ. Tenna-yas tajaɣeḍt nni nekkini tagi d iyi tehwalaɣ. Yenna-yas ihi ḥaca tuffɣa ur tetteffeɣ ara weltma-yagi. Tɛedda texdem-as taxazabit. Tefka-yas timellalin n yizrem, tečča-tent, iɛedda yettcuffu uɛebbuḍ-is, yettcuffu uɛebbuḍ-is amzun d ṣṣebyan i yellan. Tenna-yas ay argaz twalaḍ weltma-k teffeɣ i ubrid neɣ ur tt-twalaḍ ara. Tili twalaḍ aɛebbuḍ-is Yenna-yas teṣṣeḥ mi tt-iwali wala aɛebbuḍ yenwa d ṣṣebyan Yenna-yas teḥṛem ma tɛiwḍeḍ-as-tt i wexxam ad kem-ssufɣeɣ Yella yessufeɣ-itt meskin d baba-s ma tella d taqrart ikemmel-as gma-s Yessufeɣ-itt yerra-tt am idama d anni Teqqim Iɛedda-d yiwen umeksa Yenna-yas ad tedduḍ a taqcict Yenna-yas ala ad qqimeɣ kan dagi mi ara d-yezzi gma ɣur-i Teqqim, teqqim, iɣli-d yiḍ. Yuli-d umeksa nniḍen, yenna-yas, A taqcict, ad tedduḍ! Mačči akk ma da ara teqqimeḍ ad kem-ččen lewḥuc deg yiḍ-a. Dɣa tewḥec, tedda. Yenna-yas, Ad tenseḍ? Sɛiɣ yemma d tamɣart ad tenseḍ yid-s, lḥu kan. Tedda. Mi tewweḍ, teqqim akked yemma-s-nni, tefka-yas imensi, teḥka-yas akk acu i tt-yuɣen. Tenna-yas a tamɣart, sɛiɣ akka gma, teḥkis-d akk taḥkayt-is. Tenna-yas tameṭṭut n gma, tenna-tt-id fell-i, mer d tafud ur iyi-tettwali ara. Tenna-yas atan yeɛni ɣer webbuḍ i waẓar acu d iyi-yuɣen. Tenṭeq-d temɣart-nni, tenna-yas imi kem-tekṛeh akk annect-a. Tenna-yas a yelli, d timellalin n tzermt ayen i d-im-tefka teččiṭ-t. Tenna-yas atan sefṛuṛxen izermen, meqqer uɛebbuḍ-im. Tenna-yas tura kan d-xedmeɣ leḥcic d ddwa, ad tesweḍ Ad mmten izerman-agi, ad tuɣaleḍ akken telliḍ a yelli. Tɛedda txedm-as akken temɣart-nni, txemmes-d ddwa, tdiwet, teḥja, ihi aqcic-nni tɣaḍ-itt. Tɣaḍ-itt teqcict-nni, yenna-yas a yemma ur d-ssuffuɣ ad tgi kan ara yaɣeɣ. Taqcict wiccucu di tt-ixuṣṣen, lbaṭel d-iɣlin fell-as, atan nwalat d acu-t. Ihi d tagi kan ara yeqqimen deg uxxam-iw, d tagi i d zzwaǧ-iw. Teqqim, yuɣ-itt, telḥa ddunit, ɛeddan wussan, rnan-d wiyaḍ, tesɛa-d aqcic. Mi d-tesɛi aqcic, akken meqqer kan akka ciṭṭaḥ, yenna-yas a yemma, arrac akk sɛan lexwal-nsen, nekk axwal-iy anidaten. Yenna-yas a mmi ula d kenwi, ula d kečč a mmi Ɛezza tesɛiḍ xwal-ik. Yenna-yas tesɛiḍ xali-k, tesɛiḍ tameṭṭut n xali-k, arraw-is. Ini isih ya imal ḥannu ḥallen sɛal ɣursen. Ad ten issina. Ini isaha. Annu ḥallen sa meɛna am yak fka cart. Ad taɣeḍ awal i wacu ara k-iniɣ. Ini-s ih ma ɛli-k ayen i d-nniḍ ad t-nxedmeɣ. Ini-s teẓriḍ. Ih ad ners akk ijerdaden. Ad nerr iman-nneɣ d iɛeṭṭaren. Ad rreɣ iman-iw d taɛeṭṭart xannu ḥasen nebdefem neɛreḍ ad d-nemter. Ini-s ay yerna ad sen-qesdeɣ tameddit. Ad asen-yini, I yefkan tin n Ṛebbi, ad s-yini, Ayen a ssenset i yidiḍ. Tenna-yas, Mi d-iɣli yiḍ, mi ɣ-fkan-aneɣ imensi, ad neqqim, ad nesseḥmu ɣer lkanun, ini-yi-d a yemma, ḥku-yi-d tamacahut. Ma nniɣ-ak yajeɣ, kečč iɛiwed-iyi-d a yemma, ini-yi-d tamacahut akken akken alamma nniɣ-tt-id. Yenna-yas, Ih, iqbel mmi-s-nni. Ddan ṛuḥen, rsen akk akken i ǧerbubben,

Argaz-nni tɣaḍ-it mi s-d-yesla, am akken tergigi-d tasa-s. Ini-as tceqqa-kem a tameṭṭut ad tens, d lmeɣreb ad tens i yed uqrur agi ar ṣṣbeḥ ad ruḥen. Ɛeddan skecmen-ten-id. Mi ten-id-skecmen, qqimen, ččan imensi, qqimen da lkanun, zik ulac acu yellan, ulac tilivizyu, ulac ala lkanun i yellan, qqimen da lkanun ad sseḥmun. Syin akkin, inṭeq-d uqcic-nni yelsa mi akken temsefham yid-s. Ini-as a yemma, ḥku-yi-neɣ-d tamacahut. Ini-as acu d tamacahut, tagi deg lliɣ nekkini. Dɣa ur tt-id-teḥki ara, yeqqim yeqqim, ini-as a yemma, di ttxil-m ur ɣ-d-teḥkiḍ tamacahut. Ini-as acu d tamacahut a wen-d-ḥkuɣ, lḥif deg lliɣ. Inṭeq-d urgaz n tmeṭṭut-is, nnan-as ih, ḥku-yi-neɣ-tt-id. Ḥku-yi-neɣ-d lḥif-agi deg telliḍ ad nẓer. Ṣṣḥab n zik heddren s lemɛani, mačči kan akka dirikt. Tɛedda tebda ad teḥku tamacahut d tin-is nettat, teḥka-tt-id am akka i tt-id-teḥkiɣ. Tenna-yas, tenna-yas tameṭṭut n gma, tkeṛh-iyi, tefka-yi timellalin deg yizrem, tessumes-iyi aɛebbuḍ, ffɣeɣ i ubrid akka akka, gma-s nni ifehhem lmeɛna, yeẓra d nettat, yefhem d acu i d-teqsed. Yenna-yas ṣafit kemmini d weltma-nni ssufɣeɣ. Safi akken texdem tmeṭṭut-iw, tenna-as akka, tenna-as akka, teḥka-d akk taḥkayt-is amek i tt-id-bdiɣ, am akken i s-tessejal, yenna-as ihi wellah tameṭṭut-agi-inu ma tɛiwed ad s-tt-iw uxxam-iw, yerna ad as-tt-ɛeddiɣ d lmus ad t-kubreɣ tura akka. Yezla tameṭṭut-is, ikemmel yɛic ikemmel yɛic akkenni, tettiẓẓiẓer ɣur-s weltma-s, uɣalen akk ussanen am akken ttɛeddan akk ussan zik, Sɛeddent-ten-id s nniya, s leḥmaǧa, tusa-d tmeṭṭut la teṭṭefraq ar taggara, d nettat ay immezzlen. Tagi d tamacahut wen d-wwiɣ ass-agi, ttmenniɣ ad ken-id-teɛjeb, ttmenniɣ ad ejjeɣ fessuseɣ fell-awen ar tikkelt niḍen ma yebɣa Rebbi.